Merhaba ji we re şeva xweş bê inşallah wan bi xêr û xweşî bin. Ez kê ji we re çîroka îşev bêjim çîroka me hîşev ji bajarê reqê ye. Ji gundê me'danê tab erîfê reqê ye. Xortek hebû çû kete Boşirto çû kete mexferê boşirto çû guest kêl ew gîlîkê me gotir kêl kê gîlîkî teban vê mesela li sala du hezar û bîst û yek hatibûye ne ji zû de ye got ez kê li jina birê xwe gîlîk me jina birê min berî wê berdê me

Me bihîst digerê û dibêje me heyfê xwe jê derxist. Vayek ê di diya ji bo kurik tiştekî xwe tune bû. Kurik sapa soxlem bû tiştekî kurik tune ye. Kurik şeş mehî bû çûçik bû yanî. Kurik bi sihetê xwe pirind bûye. Wê jî wanî got got pêşdikim got bes bilaks ez Pir miteakid im ino wê kuştiye yanî. Yanî yanî tiştekî mustehîl e ku vê kurik win cî rihetî tiştekî kurik tune bû çito cî rihetî warê kuştinê. Ez dikim nakim û dikê illem hê tune û dikê vê jinke ew bikine. Tehqîqê vekin dikê çi bikin bikin. Ji vir de ji wê de polîs dibê nabe dibê motobûleyî piştî vi qosolan bikê çito herin kurik no bî hestî çi di kurik doma. piştî vê qos sol. Tewtinê neh sol heye. Ney savano rod bin û kurik rod bê dorê wosto mosto tîne ew ma we tîne oh qirî de kê no kê elem de bê kê tehqîq vebe ye. Vana dibê temam temam zira tenê dorin dibê em çi bikin çi nekin Dorm bona jinikê dikin. Jinikê diro dikine di tehqîqê jinik divê tiştekî mitinê divê dere we divê winbûdle bûne divê çi divê delîlê we çi li ser me hê divê we ji ser çi esasî to min tîhom dikine. Jinik cî xwe de sor bû gul nişkeke de çi min tîhom dikine were te ku rik kuştiye piştî vê qosol. Got çi re we çaxin min gilî nekir got ji te mesela wenî wenî ye. Xwedkujê dibê lê vodkê heyfê xwe ji min derxê yên ser mêrî xwe yî berdoyî dibêje. Dibê bixwe çîyê Almanyaya ke heyfê xwe ji min derxê. Got na na got va birê xwe yî sûrî wek kilandî ye ew te îttîham dike ye. He got em niha polîs pirs kirin bi xwe re dibêjin dibê em niha çi bikin çi nekin çi bikin çi ne neyse got em niha dikevin malê wê malê wê fetiş kin. Xeyû me tiştek dî dî me nedî me nedî piştî vî qot sol ma bikê çi bikin me ê li xwe me bên me kir. Tamû enû oqil heye mentiqê mêr mêrko vî piştî vî qot sol dikê çi tu delîlekî bibîne vî qot sol ser û der bûs bû no ku di wextê re bê wê dîsa cisê tehlîl bikine yên cesedê wî tişt mişt wî ela min derxine ortê tiştekî delîlekî ê nikom tiştekî jî bikim vî qot sol derbos bîya. Çûn ji Nîyobê emir onîn û teftîş kirin mola jinikê, ketina mola jinikê ser û bin kirin. Tiştek nehiştin. Ketina wir, ketina wir, ketina wir, digerin, digerin, digerin, digerin. Dolaba jinikê nêv cilê jinikê kevin. Cilên jinikî gihil weşandin. Di nêv cilên jinikî kev de kert zokîrê ket. Kert zokîrê hûn nas dikin ê zemanê berê temo me dikire. Telefûnê temo mîjî telefûnê pir rone dikir zemanê berê telefûnê zemanê berê me ji ew dikin. Me kert zokîrê dikin ê me rism mismê xwe dikirine ke îşte sewto qeyd dike, rismo qeyd dike her tiştî resaylo qeyd dike. Seba ku hewzê xwe têr nedikirê yê telefonê zamonê bere. Neyse voye polîsa vo jî bir hina kot mot hebû jî bir voni gişkî birin. Wextê ku birina mexferê bona jinikê kirin got binêre got me vo dî û wexta jin çavê jinikê

Dibê vo ez tê do cilê min e nê rindin min ne xweş li xwe kirî yanî ne minasib e. Yanî rismê min e tê do gînya minasib e ez naxwazim wan bibînin. Ez ê tê do pire vekirî me. Ê polîs di nê yanî bi şeklekî zêde mubalaxt ewê dike. Yanî fehm kirin tiştek tê de heye. Rabûn ketnekê fetiş kirin çi hê çi tê tinê hindir de. Dî ku gî tê de resaîlê ku gî ji xwedî xwe re şandî, ji berê xwe re şandî, ji dîyê xwe re şandî, ji gî re mes resaîl şandî meselê ku çit û ku rik kuştî. Dibê min kurê mêrê xwe kuşt. Dibê wexta ku dîyê ku rik hat derd merdî kor morodo ketibû dibû min çi û dermanî heşerata. Ên ê kîzg mîzg o. Debê ê hone bûdro. Debê me hindik direşon de nêv ewê kurik. Nêv şûşê şîrî kurik. Me hindik tê de direşon ku dî xweş dot şiştî bi kûn feqîrê rokiriye. Çi zone. Tê dikê şîrê xwe xweş dikê kê û li hev dixe û dide dest kurik kurik dixwe. Carek dide kurik pê dimirê. Tam curê jê re hindik gerek e. Cor didiyo kurik pê kuştiye. Ê vor rîsonana ji birê xwe re şondiye. Ê ji birê xwe re yo zî kiriye ez pir tirsime, tirsim wê min kişif bikine, min kur kuştî. Mê birê wê jêr dibêje dibê bo kurikî çûçik e mustehîl e wêne robena Tebîb şerî kin ê dibê ti qosî konî xwe pir berwina û bêle neke kurk zot her no bine tebîb şerî temo kurkî çûçik e xwe tew ji wê hêlê neke tiştek no be. Ku wexta polîsa vana gişkî va resa alana dî meseleyê vê cerîmeyê fehm kirin bana wê jinkê kirin dîsa were vir hat Gov mesele ji te va vê, te ji birê xwe re wenî gotî, wenî gotî, wenî gotî, hê din ew lê daxit dikin. Mecbûr kir tîrofkê temûkî tişt pêş çavon e. Erê dibê roz te min kuşt û ez poşman im. Dibê mêrê min ser min zewicî, zorî min çê nedibû, çûyeke dinê xwest. Ê min jî dixwest heyfê xwe jê derxim, min rû bi kurê wî kuşt. Min dîdî kurik bi koro de meşxûl e. Min rû bû hinek ku dermonê heşaroto kire nêv şûşê şîrî kurik, cinikê jî robû çû da kurik. Kurik pê mir. Yanî binêrin piştî viqo sal. Va gîve şortî bû hînî derket. Yanî Xwedê jê re nehişt. Tiştê wenî jî zaten namîne. Yanî ti cerîmetê xwe bikî kêşter wenî derbas be. Derkete ortê. Piştî neh sala derkete ortê. Çîroka me hew bû xelas bû. Înşala we jê fayde dîbê. Bimînin bi xêr û xweşî û şeva we xweş bê. û şev baş.